Awle, application of derivatives ami pawimawh tak mai kan chawk leh dawn a ni. Exercise 11F, question number 12 a ni a. 13 hian khan a inang thui hle mai a, right angle triangle chungchang a ni a. Hetia erawh chuan circle chhunga awm a ti kher a ni, question hi lo en ila. Show that the right triangle of maximum area that can be inscribed in a circle is an isosceles triangle, lo ni ta a ni, question number 12. circle chhunga right angle triangle lo ni a tain figure kan draw a ni in draw ta ula hei center aw ania diameter a lo awm ang a semi circle tihna a ni mai dawn a ni lam hi lam pawh semi circle semi circle a angle reng reng hi ninety degree right angle tih class ten ah te kan zir tawh kha. Ti khan right angle triangle a lo ni a, hei hei hi ti hian a and b c point kan pe a, chuan hemi pumpui a c hi diameter a ni dawn a, o a hi radius lo ni ta se r diameter chu two r a lo ni dawn tihna a lo ni chu, ti pawh hian dah thei lah a hriat theih tho ang two r. Pumpui te hian umm chuan tah hian kan han ziak a, hei te hian en ula, Right triangle inscribed in circle with centre O kan sawi fih a, Let theta be the angle between hypotenuse and base of right angle triangle ano ni a, AC chu twice radius 2R maw? Chuan AB leh BC kha pawimawh a, amahin kan ti tawh a AB chu enge ni ang kan tih chuan AB chu a hma lai kan hriat tawh ang khan

Umm side pathum hian kan nei tawh a ni ka hawk a maw chung ber pawt tiam thei tho a question u a chuan kan hriat tur tak hi area area chung chang a ni maximum area area zau thei ber ni turin heti tang hian area zau thei ber ni turin triangle hi isosceles a ni ngai tih a ni lah e chu chu kan proof mai dawn a area a ni vangin let a be its area. area chuan a chu area lo aniang a area chu area of right angle triangle chu formula ah kan hria half into base into height base chu b c height chu a b hi ni daih a ni aw heihi hei a hypotenuse daih a nia height chu san zawng altitude kha a b chuan half a lo aniang a b c aiah hian equation un ami two r cos theta -- ABI ah two R Sine Theta umm eng kan la nge aw two hi pawimawh ve dawn eng pawh ani se heta half leh two hi kan cut ta nge aw two leh two R leh R chu R square R square two hi heta dah thei nihna ata dah ka dah tain ka dah duh zawk a two Sine Theta cos Theta Hetiang bracket hi la save deuh a, two heta ka dah chhan chu differentiate awl nan two sin theta cos theta chu trigonometric transformation ah khan kan zir tawh a, co oh sorry sin two theta a nih kha tiraw, sin two theta chu two sin theta cos theta hei pakhat chauh a lo awm a differentiate awl dawn a e. Kan tih tawh ang khan he rules ah chuan vawi hnih differentiate tur a nia first derivative chu dA by d Heniang tah hian di theta, theta cheng tha zir in, aw, ar hi chu cheng zawm miah lo nia, radius chu hei, tih awn deuh mah la, ar hi chu ngai reng dawn two ar, hei radius hi chu five centimetre ni ta se, pumpu hian ten, heti zawng te hian tih awn deuh mah la, ngai reng dawn given a ni zawk a, a danglam thei tur erawh chu theta hi, hei kan tih awn deuh chuan theta ka lo cheng zeng eng a tih kan tih deuh chuan, kan duh duh dan khan kan siam thei si a hei.

Chu ni ve leh mai. With respect to thei ta. Umm hei lo ni ta ni chu. R chu R square daih chhan a rem a heta chu awm zawk kha cos chu thei ta. Chuan dA by D thei ta kha lo ni ta. Hei hian zero a kan tluk tir ang. A dan a lo ni khat rawh a chu R square cos chu thei ta.

Two x difference hi chu two tih ang chiah. Hei la phei la minus four bracket hi chhiat ila r square sin two theta ten lo zo a mah se d two a by d theta square tih dan turah huain a theta value tak kha zuk put tur pi by four khi dah kan hmu ke.

Awmzia chu minus four R square. Radius hi eng pawh lo ni rawh se, five emaw, six emaw, four emaw, a value tur hi negative a ni dawn. One kha chu ngai reng a. Minus value kha ni hrim hrim dawn a ni ta awm a. Less than zero. Kan zir tawh ang khan question number thirteen ang khan. Less than zero ni chuan maximum a ni daih a ni. Ei hi greater than zero ni se minimum kan tih kha a maximum a therefore therefore pawh ti thei a theta equal to pi by four is a point of local maximum lo maximum area kha maximum dawn tih kha kan proof tawh a ni mahse maximum ni turin he triangle hi isosceles a ni ngai hei hypotenuse hi chu thui ber dawn a chiang sa a va nih rual thei lo a Perpendicular leh base hi a inchen dawn tihna a ni mai. Hei hi chu hypotenuse chu sei ber. AB leh BC hi kan zawng chhuak leh nga lo inchen hlau nih chuan isosceles a ni mai. Zirlem aw nau AB equal to kan put lut mai dawn atah hian 2R sin theta 2R sin theta a leh khan pi by 4 he value chu in hria a 2R Sin forty five degree chu one by root two. Root two in hei divide la an cut la root two times root two r. Hemi mai BC kha hnuai a awm leh a. Hei hela mi hi equation lamah kan put a. two r cos theta two r cos pi by four maw theta a nia. Hei pawh one by root two tho cos forty five a inang chiah root two r. Lo inang ta a AB leh BC. Chutini chuan AB equal to AC. Hlui tih anga hands Area is maximum A is maximum pawh i ti thei a Tawh zawin kan dah tawh mai anga when triangle is when a triangle is an isosceles Celeste. Hei ni mai. Hmm. Muthei ang chu. Ka tiang zia ka ni mai a hei. Nakina question dang te tian rectangle te polo om anga mo hemi tho hin hmang leh anga radius thei a te pawh rawn ti mai thei. chu ar tih ai chu a ni mai thla chhun miah loh tur a nia chuan rectangle tur chuan property tur chu a in chen vek a ngai ai length leh breadth hi in chen chuan he lai hi in chen dawn ata d pawh lo awm se a b leh c d in chen ang a he lama in chen chuan lam pali ang khan zia ngai dawn ang a ka khan hi nang manin lo chawk ve thei ngam question number eleven kha maw in lo try dawn nia inthiam lo awm chuan in chawhkar ah khan min rawn zawt thin ang a Khami darkar ka ti tuition timing ah pawh khan a tha a, rawn zawt nghal ulai chawk tum chawh tum ula in rawn zawt nghal zel dawn nia in thiam loh la ka voice message ang te pawn tawi taiin ka rawn chhang thei nia aw a nei duh tawk phawt dawn ang le.